инник куусту өннөөх кымыс сыттаах саха мандаах саната кининине барҕа байым өлбөт мигимин дьолум кининине ыалдьар ыарыы үлэм күнүм мин соргум Ити күннэн күндү оҕолорбут, доҕотторбут, бүгүн биһиэхэ олус үөрүүлээх үтүө күн күннэ ол курдук төрөөбүт тылбыт сурук-бичик күнэ буоларын чэрчитинэн чэрчитинэн бүгүн биһиги манна бу атлаасаттар уһайбаларыгар үөрэ-көтө муһуннубут Эһигини барыгытын кэлэн иһэр төрөөбүт тыл сурук-бичик күнүнэн итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит! Бу күн олохтонуутун эһиги истибиккит, ол курдук биһиги бастакы президеммит Михаил Ефимович Николаев тыынчы тоҕус сүүс тоҕуон алта сыллаахха олунньу тоҕус күнүгэр Семен Андреевич Новгородов учуонай лингвист төрөөбүт күнүгэр төрөөбүт сыл уонна сурук-бичик күнэ буоллун диэн ыйаахтаһарбыта. Дьонтон ыла оҕолор күн бүгүҥҥэҥэ дылы хас сылын аайы биһиги төрөөбүт ийэ тылбыт бырааһынньыгын бэлиэтиибит. Тыл Тыл диэн оҕолор сахалар биһиги үтүмэн үйэлэргэ чочуйбут, чопчулаабыт өйдөбүлбүт, өлөрү кыайбыт өй өйө буолабыт. Саха тылыгар норуоппут олоҕо, кута сүрэ, майгыта сүгилитэ, өйө санаата, иэйиитэ, Өрдө көрүүтэ ол эбэтэр философията барыта бытылгытык сытта. Ол ону биһиги бэйэбит барҕа баайбыт тылын көрөбүт биһиги олоҥхобутугар. Олоҥхо биһиэнэ бу аан дойдуга аакырбыт чулуу айымньыбыт буолар норуот тылынан уусуран айымньытын саамай биир бастыҥ бөдөҥ айымньытынан аатырар Дьэ, ону толору туһанар киһи тыла-өһө байҕал курдук баар, ырыа курдук ылбаҕай, истэргэ олус диин интириэһинэй, киһини тардар алыптаах буолар. Иннинэнэн биһиги бүгүн Эһигини иһиттинэр көрдүнэр кэмми Биһиги Арассыыйа үтүөлээх артыыһын, саха норуодунай артыыһын Сергей Афанасьевич Зверев Кыыл Уола аатынан үҥкүү тыйаатырын солиһын Дмитрий Артемьевы ыҥыран ыалдьыттаталара буолар Итиэ күнүнэн Ону биһиги бүгүн национальный гимназия оҕолоро бу эһиги иннигитигэр олороллор Дьокуускай куораттаах национальный гимназия уонна көмүлүөк компания эһигини өссө төгүл бырааһынньыгынан иһитик-истиҥник үөрэн-көтөн туран эҕэрдэлиибит Итинник эҕэрдэлээн тураммыт биһиги билигин Дмитрий Северевич тылын. Түүкүнүнэн быка барыгытын же болунугун үспүлүгэр болары турар ийэ тыл уонна сурук бичик күнүнэн итиити истинник эҕэрдэлээтэҕин болбут. театрбыт саха чулуу бастын улуохайдьыта тойуксута кыыл уола Сергей Панашин Зверев аатын сүгер Онно э, Геннадьевич Байшев олоҥхону туруорбута. Биһи театрбыт үҥкүү театра. Тылынан буолбатах, били хамсанынан кэпсиир. Ону дьэ Орто дойду диэн баар олоҥхоҕо. Ону Орто дойду туһунан Айыы-аймаҕа диэн композитор Николай э, Павлович Петров суруйан спектакль туруорбут. Онтон Үөһээ дойду диэн баар, диир күндэ. Онно үөһэ дойду туһунан музыкатын композитор Владимир Ксенофонтов көрүлбүт. Онтон Алвара дойду диэн бар. Ол Алвара дойду туһунан саха бастакы уонна биир композитора Полина Иванова суруйбута. Онон биһиги театрбытыгар ол курдук үс күн кэлэҥҥит олонхону көрүөхпүт. Онаан бастаан туралларыгар чыл хамсаныынан саха тылын дьэ интириэһинэйин хайдах даҕаны били туруорар олуон устук ону боллаҕана дьэ туруорааччы иҥиир бу элбэхтик биһиги астроnomiябыт саха сиригэр Россия онон буоллаҕана бу спектакльга дэһээт биир олоҥхоһут

Манна сүрдээх үчүгэйдик бу көмүлүөн оҥостоһөллөрүн бэйэлиин турар, олох Оте били китэҕин Күндү гимназиятын оҕолоро, үөрэнээччилэр, уһуйааччылар уонна көмүлүөк компания подписчиктара, департмендарбыт барыгытын төрөөбүт тыл күнэ үүнэн эрэринэ кичик күннэр иһит истиҥигэр диибин. Онно бу курдук төрүт эйгэбит түһүлгэтин төрүттүү туруопкайын бэйэ-бэйэбитин өйөһөрмүт, сахалыы өйү, санааны, куту, сири, иһити, маллы бартын комитет эргэбитигэр, ыччаттарбытыгар тириэрдэ уонна кэнчээри дьоммутугар утумнуу сибэххайынан ситиһиини баҕарабын, биирдэ алтыһыаххайын, биирдэ буолуоххайын, махталгыт да.

Дьэ доҕоттоор, олоҥхолоон оҕонньор барахсан оллааннаан кэбиһин олорон уу сүүрүгүн курдук доллоһута устар эҥин эйэлгэ тылынан иитиллибит ийэ дойдутун кэпсээн-кэпсээн киирэн бардаҕына Аанымаар кэлли турааҥкай саха барахсан, Ноктолоох күн сүрэҕэ долгуйан, Ноо диирин Ноо. Дьэ доҕоттор, былыргы дьыл былдьаһыктааҕын быһынааннааҕын быдын аннараа түгэр ааспыт сылдьар хайдаан ырысхааттааҕын улаҕаа таһаатыгар аҕыс иилээх саалаах аан иэдэйдэн аарын сабардаабыт архаан сибиир диэн ааттаах сир ананан айыллыбыт эбит
сахо кии санаата диэн сабаҕалаан да көрбөтөх сарыылнаан халлаана диэн сарыы таналай курдук таҥнары тардыллан тараадыйын тарханан үөскээбит ибин. Үүттээх үүчээн эттээх үс биис ууһа үс өргөстөөҕүннэри көрөн туран өйдөөн дьүүллээн көрбүтүм дааһын төрт эттин бүдүүлээбэтэхтөр диттибэтин көрбөтөх дьулус халлаах дылмаан халлаана дьин тоҥус киһи туут хайар курдук таҥнары иэҕиллэн түһэн тараадыйан тарханан үөскээбит ибин. Бухатыыр киһибитин бодуулаан көрдөхө аанчалаан сэбэрэтин ханылаан барбахха хастаабыт тиит курдук харылаах уллаабыт тиит курдук саталаах Төт мас хойгумашын туора туппуты бэтте кэйге хаан көҕүстээх, эрэгэһиннээх күн киэрбэһин курдук харахтаах, эр хааннаах, эр кинэ бээлээх, туруору муохтаах, толуу бээлээх, бэрт хара диэн бухатыыр киһи үөскээбит эбит. Көрдө харахтарын кэтэ, тулда тиистэрин ете, тиистириитигэр кистэммит саарба тиритигэр саспыт аҕыс былас туох таҥас бүтүн ол уҥоо бүтейсилии көстөр төгүрүк төгүрүк көрбүт үөрэн күөрүүттэн Передин кессе саарардыы намыы

Уоттаах күннээх унаар уудаахал саныыдаахаллар уулаах орто туруу дойду уолан бараммат уһун уйгуланан баста бараммат барха баайданан тохпут бараммат торпо топпунан торолуйук тупсай Чиэйдик үөскээбити бүтээбити. Үс саха үөскээн үксээбит төр саха төрөө тэриибит биэр саха иһэ

Түннэ түспүт сибиэн көппүт хаар тааньаан хомуһун туойбут кэрбитэрэ кимсине санаан кэнинен чугуйбут барбатах бары киинин курдук балы бүдүө халлааннаах бусбатах мунду кибер сордойду түүрбүт курдук тииппэҕэр диэн көрүнэ Кэлтэгэй керис нараныйдаах

үс да үрдүнэн үөрүй буолла, барыта үрдүнэн махтаат буолла. Ороһулаан төрүүбүт оҕо тулаайах барахсан ойоҕла диэн икки тойон кыннаһаан ыттарыйлэркин сиэккиһэн, бай хаара хаан тойон бай күскүн хатын үрс кендерир театра барам хааллаҕа.

Да. Мгм. Доҕойдугут ин.
Үчүгэй барыта бу оһох тыаһыгар биһиги дьэ олон холаан оһох хайдаан биэрдибит сеп онон бу оҕолор Дмитрий Артемьевтин кебин биллингит кини үҥкүүһүт дии уонна бу бэйэтин
төрөөбүт тылын таптыыра бэрдиттэн төрөөбүт тылыгар сүгүрүйэр бэрдиттэн олоҥхону үөрэппит уонна дьэ өссө даҕаны үөрэтэ турабын үйэм сааһым тухары үөрэтиэм төрөөбүт төрүт тылбынан сайа саҥарабыттан мин киэн туттабын диэн эттэ онон эһиги оҕолор эмиэ арчыннаах айыналаах бука бары дии төрөөбүт тылгытын тап таан төрөөбүт тылгытыгар сүгүрүйүн төрөөбүт тылгы тыллахтарыгар олох үчүгэйдик үөрэниҥ диэн алгыс тылбытын этэбит сэ уонна өссө эһиэхэ көмүлүөктэр эмиэ бэлэр баҕа санааларын көрүн бу көмүлүөктэри кытта биһиги бары бииргэ буолуохпут куруутун онон буоллаҕына киирэн кэлэн биһиги кытта тэбис тэҥҥэ олорсон бу олоҥхобутун Бутун истибиккитигэр улахан-улахан орто сүһүөх оҕолоругар махталбытын тиэрдэбит. Сэ, манна куруутун көхтөөх буолуҥ. Бу манна гимназия бастыҥ үөрэнээччилэр олороллор диэн бирэй. Манна олох бу арылханнаах олох жүйө оҕолор баалдар манна. Сэ биди көрөҕүт. Бу эһигини бары көрөн олоробут манна. Дьэ, олох олоххутун баҕардыгыт Оһуохайдаккытын баҕардыгыт? Мин санаабар эһиги тэбис тэҥэ тиннэ оһуохайдаах олорбуккут буолуо. Дии? Син биир аха. Сэп онон дьонноргутугар, ийэлэргитигэр, аҕаларгытыгар, эһээлэргитигэр, эбээлэргитигэр бу кэлэн иһэр төрөөбүт күн, төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнүнэн өссө төгүл итии истиҥ эҕэрдэ буолуохтун. Митиргэ
Көмөлүөктэргэ махтал, гимназияларга махтал. Гимназия гимназияларга бу эргээн истэн олорбут ыччаттарбытыгар, бастактарга уонна көмүлүөк компания биһи подписчиктарбытыгар, партнердарбытыгар истиҥэҕэрдэ, төрөөбүт тылгытын харыстаан, маннык умнук идең, манан арыта махталбыт. Көмүлүөктер страницаларыгар хаалан хаалан, олар Инстаграмҥа кириҥик көрөөрүм.